Spezia 2, Juventus 3, Ġan Paul wara ħafna kedet wara ħafna paċenzja wasal l rebħa fil-lig. E, il-propinjoni tiegħek in ġenerali wara din logħba llum il-lejla. E, ifhem, għalkemm e, irbaħna llum xorta għadna mhux qegħdin naraw il-Juventus li aħna ndorrijin bihom f'dawn l-aħħar snin. Logħob oħra li erġajna morna minn fuq għal raba' darba jekk ministejjer żball u erġajna morna minn taħt biss illum għall-grazzja għall-grazzja tagħna irnexxilna nerġgħu ndew riżultat favur tagħna. Ekku.
Forsi kien hemm xi players li spikkaw għalik illum tgħid kienu kienu ma kienx għal dawk nasa ma konniex nieħu l-lejla.
Ifimni, Overall xorta ma ngħidx li kien hemm xi player li impressjona ħafna, però naħseb il-gowl ta' Chiesa li anke l-azzjoni bdejgħu kważi minn ballun mitluf irnexxina noħolqu okkażjoni ta' gowl, reġa' kmar fil-kaxxa u skurja l-ballun u naħseb dak is-salvataġġ ta' Locatelli minn fuq il-linja lejn l-aħħar konna mmorru 3-1 minn taħt, naħseb ukoll kien Turning point fil-logħba. Sewwa.
X'taħseb mill-fatt li ma naħsibx li ġenu taħjina biss, ħafna mill-lok li rajna l-lok dan l-istaġun sissa, hemm mumenti anka ma timijiet avversari ta' dan il-livell bħal Empoli u din esperienza li jkun hemm ċerti mumenti fil-logħba li nkunu qegħdin nieħdu dejjem fuqna. Taħseb li hija tattika ta' Allegri di jew inkellem xi ħaġa li mhix qed tiklik
Ma naħsibx li hija tattika ta' Elena, naħseb iktar hemm xi ħaġa li mhux qed tikklikka jew nuqqas ta' kunfidenza ma nafx fil-plejers li ma nafx kważi t-tim huwa l-istess tim li kien dawn l-aħħar snin wara telaq Ronaldo imma ġibna plejers mhux li biddilni ħafna tim wara telaq Ronaldo tlifna dak il-plejer li Minn hemm u minn hawn dejjem kważi jsiblek ballun u naħseb naħseb f'dawn il-logħbiet li rajna s'issa naħseb dak in-nuqqas ħassejnih ftit għax qisu plejer li jsiblek dak iċ-ċans u jdaw u mix-xejn joħloqlok okkażjoni ta' gowl. Qisu bħalissa bħalissa mhux qed nara fit-tim tal-Juventus. Għalkemm nemmen li hemm players li għandhom il-potenzjal li li suppost jagħmluha din biex ta' xogħol imma s'issa għandna mhux qed naraw sfortunatament. Bilt ma' sostituzzjoni li jagħmel Allegri llejla.
M'għandix xejn gol ngħidlek. Għalkemm naħseb xi nkun lamentat kieku ma kontx naqla l-ken, kont indaħħal il-morata xorta, imma ma kontx naqla l-ken, kont naqla plejer ieħor. Eżatt, u forsi nifhem dik hija waħda mill- Ta' tikbi Allegri li dejjem qisu qatt ma jmur għal Eżatt, jibża' qisu jagħmel ma jmurx warahom. Eżatt. Fuq minn fuq.
Il-logħba li jmiss, Ġampol, x'qed tistenna jew kellha x'tixtieq tara aħjar mill-prestazzjoni tal-lejla? Nixtieq li jekk inkunu fil-vantaġġ, inkunu kapaċi nibqgħu nżommuh il-vantaġġ. Naħseb il-logħba tas-Sampdoria mhux ħadd tkun Mhux ħa tkun ħafifa. Kif qed nilagħbu bħalissa naħseb ma l-ebda tim ma ħajkollha logħba ħafifa. Naħseb hemm bżonn il-players ikollhom iktar konfidenza. Jekk ikollhom il-konfidenza u jagħmlu fihom infushom ma nemminx li nistgħu nitilfu għas-samdu għalja. Sewa.
Tajb ħafna ġampol, grazzi ħafna tal-interventi għak il-lejla, grazzi tal-segwejtuna, narakom il-bandita. Thanks.